Mae heddiw, dydd Sul 2024, mis Awst, yr deunawfed, yr amser yw 20 munud ar ôl 9 gloch yn y bore. Y pwnc yw, dwi eisiau i trafodi anglyn ar uh, sut pan ydyn eisiau i gwellhau ein um, safon neu lefel o rhugl-der, um, pan ydyn eisiau um, cyrraedd hyd at uh, lefel o'r uh, uchelder, sut ydyn gallu um, gwellhau hynny ac ei gynyddu hynny yn ambell mwy hyd yn oed um, nac o blaen. Felly mae gyda ni, um, gyda fi y syniad o i um, defnyddio ar, neu i dreulio yr amser pan yr ydyn yn enghraifft yn ymlacio, yn gwylio ar y teledu i gyfeithi pob dim yr ydyn yn clywed oddi wrth y teledu. A felly, um, dwi'n meddwl, ar gyfer y pwnc neu'r y teitl o'r yr araith neu rhanbarth fan yma, um, dwi'n mynd i dweud yma'r yr pwnc um, fan yma, um, sut yr hyn yn gallu um, defnyddio um, tel y teledu neu um, gwylio teledu i gwellhau ein uh, safon o rhigelder.

gwybodaeth o'r geirfa um, gyda ni. Er enghraifft, os yr yn mynd i Ysteddfod Ilar ac wedyn i wyliwr ar y uh, teledu a wedyn i gyfeithi um, brawddeg bob gar a dyn yn clywed sydd yn dod allan o teledu a wedyn um, byddai hynny i fod yn um, gorchwyl yn hynod o'r um, anodd os ydych yn mynd i edrych ymlaen i mewn yn y geriad efallai pwb um, deg eiliad neu pwb um, pum eiliad Felly, mae'n angenrhaid i fod gyda ni eisoes yr um, safon neu y gwastad-lein o'r iaith le y gydyn yr yn gallu parhau i gyfeithi um, heb yr angen i um, treulio amser ymaith um, um, dim ond i edrych um, ymlaen neu arlaen yr uh, gerau um, yn Gymraeg. Felly, dwi'n meddwl mae'r hynny y gyntaf y erbyniad ar gyfer yr chwarae hwn, um, sef i gyfeithi pob dyn um, allan yn clywed um, i mewn i'r Gymraeg oddi wrth y teledu, ac wedyn y fentais um, o'r hyn yw um, uh, a rydyn yn gallu um, am arferu um, ein iaith trwy'r yn ymlacio ac yn mwynhau y rhaglen ei yr hyn yn ei gweled union yn yr iaith Saesneg. Ond beth dwi'n eisiau i dweud am hynny yw y mae'n yn bwysig um, nid yn unig i cyfeithi union yn ein meddyliau um, yn an hygliodwy, uh, mae'n angen i ni i um, gyfeithi ac i siarad y geri um, yn hygliodwy, nid yn angenrheidiol i fod yn sain uchel, um, fe allai hynny i fod yn sain isel, ond uh, beth sy'n bwysig yw mae angen i ni

symudiadau o'r y cynhyrchiad o'r y seiniau um, ac um, mae angen i wneud hynny um, hyd at yr um, gwastad lun lle rydyn ni'n gallu gwneud hynny yn hollol yn hunan symudol. Um, Dwi'n uh, meddwl um, dyna'r beth ydy'r er, er, diffiniad o'r y term i fod yn rhugl pan rydyn ni'n gallu um, mynegu hunain um, yn hollol yn hunan symudol heb unrhyw um, adnabyddyswydd o'r yr, um, symudiad neu y grythydiad o'r y gynllychiad o'r seniau i mewn yn y iaith. Ac dwi'n meddwl a dyna'r sut y mae pan ydyn yn clywed ar y bobl sydd yn siarad yn rhugl yn mewn unrhyw iaith. Uh, maen nhw'n yn gallu siarad mor gyflym. Er enghraifft pan ydyn yn siarad yn Saesnig, rydyn gallu clywed yn hunain yn siarad mor gyflym oherwydd um, pan ydyn eisiau i mynegu eu hunain, um, mae'r uh, um, cyhyrau, uh, cof neu cof y cyhyrau uh, wedi um, cofio yr holl uh, symudiadau ac hefyd y teimladau um, am sut i um, uh, cynhyrchu yr uh, seniau trwy'r uh, teimladau um, o'r symudiadau um, wedi eu cofio union yn y cychyrau. Felly dwi'n meddwl um, mae'r er, y cof cychyrau elfen sydd yn hynod hynod o bwysig a pan ydyn ni'n eisiau i trafodi ynglyn â sut i fod yn rhugl yn yr iaith. Yn, yn y sylfaenol mae angen i ni gyda ni eisoes yr uh, safon neu y lefel neu gwastadlun o'r erfa ond um, ar ôl hynny, ar, wedi hynny mae angen i ni hefyd i ymarfer i ymarfer y cyhyrau ac i hyfforddiannu y cyhyrau i cofio yn hunansymiadol yr holl symudiadau, symudiadau i ail cynhyrchu y senau tro ar ôl tro ar ôl tro. Felly, os ydyn ni eisiau i fod yn rhugl yn unrhyw iaith, um, dwi'n mynd i dweud y ffordd i hynny yw mae angen i ni i um, siarad ac i siarad ac i siarad am unrhyw beth. Felly, os ydyn ni'n gallu, um, pan ydyn ni'n gwylio

ac wedyn i adeiladu ar cof cyhyrru i mewn yn ein gennau. Felly dwi'n um, meddwl mae'r hynny yn hanfodol, ond wedi dweud hynny, os er yn gweithaf, um, rydyn ni'n dal yn dod i hyd o'r gerau sydd yn an adnabyddus inni i mewn yn Gymraeg ac um, mae angen inni i um, rhywsut i dod o hyd o'r gar pan rydyn ni'n ymgeisio i yym cyfieithu oddi wrth y Saig i Gymraeg yym beth i'w wneud. Felly, dwi'n meddwl mae'r yym hwn yn dibynnu ar pa fath o'r gair Saesnig mae e. Yym dwi'n meddwl yy mae'r yym hwn yn pwnc yn hynod o ddiddorol ar gyfer efallai yym pwnc arall i mewn yn yr dyddiadur. Dwi'n meddwl y cyntaf yym ateb i'r gofyn hwn yw i ofyn am beth ydy'r yr etymoleg o'r gair Saesnig hynny. Er enghraifft, yr hyn yn gallu gofyn y ydy yr gair hwn rhywbeth sydd yn onomatopeia, fel er enghraifft y pop neu knock neu zap neu tap neu unrhyw beth fel, unrhyw beth fel hynny. Felly os y mae ei rhywbeth sydd yn onomatopeig, felly mae'n uh, weddol anodd i gyfieithu y gredyn oddi wrth yr gair, um, oddi wrth er enghraifft y Lladin neu Groeg imiwn i'r ei um, cyfartaledd imiwn yn Gymraeg. Er enghraifft, os ydyn ni'n yn edrych ar y gair um, to pop rhywbeth i pop out, something pops out, mae'n yn amlwg mae'r y gair pop yn dod oddi wrth y sain o'r y gorthydiad yn digwydd. Ond os ydyn ni isie i ysgol defnyddio y gair 'popio', mae rhywbeth yn popio allan oherwydd mae hwn yn sonio yn rhy Saesnigaidd. Rwy'n gallu chwyldroi neu proiectlu yr sain yn ychydig, felly yn hytrach na dweud 'i phopio', rwy'n gallu efallai chwyldroi hynny i 'pnopio'. Mae rhywbeth yn pnopio allan, felly mae'r sain yn sain annhebygol i'r gwaethrediad, ond mae'n... am digon o um, yn gwahanol i'r uh, Saesneg i fod um, yn, nid yn swnio yn Saesnegaidd. Felly mae gyda ni eisoes y gar cnocio sydd um, yn cyferu at yr un ystyr fel to knock yn Saesneg, ond mae'r uh, cnocio um, yn dal yn um, portreadu a'r sain o'r uh, cyffrediad, felly mae'n amlwg beth ydy'r ystyr pan ydyn yn dweud cnocio, felly mae'n dal yn y eglur am beth ydyn nhw'n cyfeirio at pan ydyn nhw'n defnyddio y gair 'pnopio', 'pnopio' yn hytrach na 'popio'. Felly, beth am gair fel 'zap'? Mae'r er-enghraifft y trydan yn zapio o gwmpas. Os ydy'r gair 'zapio' yn seinio yn rhy Saesnigaidd, efallai y rydyn ni'n defnyddio y gair 'snapio', mae'r trydan yn snapio o gwmpas oddi wrth y peiriant hynny. Wedyn, os ydyn ni'n edrych ar y gair 'to shuffle', um, cards yn Saesneg. Felly, um, mae'r gair Cymreictod ar gyfer uh, shuffle, sifflo. Felly, yn y un modd, uh, mae'r hynny yn ddigon gwahanol i'r sain o shufflo i senio yn ychydig, um, nid yn Saesnegaidd. Felly dwi'n meddwl mae'r amcan i wneud rhywbeth i'r gar, i wneud ef ddim i senio yn Saesnegaidd, ac wedyn gyda'r y gerydd sydd yn um, tarddu oddi wrth y Lladin o Groeg, Felly, os ydyn ni'n gwybod yr um, geriau um, yn Lladin neu Groeg a sydd yn ei defnyddio i mewn yn y gar, felly ac ydyn ni'n gallu cyfeithio nhw i mewn yn yr Gymraeg ac wedyn ydyn ni'n creu yr gar i um, mynegi yr un ystyr. Felly, er enghraifft, i mewn yn yr gar contrapuntal, contrapuntal, sydd yn cymryd at yr cerddoriaeth lle mae'r uh, lluosogrwydd o'r lawon yn um, mynd um, yn y cyfriadau deu um, gwth um, gwynebiad gyda'i gilydd. Felly os yr un yn um, cymryd y uh, cyntaf rhanbarth o'r gar contrapandol, mae gyda ni y gar contra sydd yn um, cyftalu um, gyda'r y gar um, Cymraeg uh, gwrth. fel gwrthwynebu, ac wedyn pantl sydd yn cyfeirio at y gar pwynt. Felly, allan yn gallu, er enghraifft, um, dod i hyd o'r gar am greictod gwrthpwyntog neu gwrthpwyntiedig neu gwrthpwyntol i ystyru yr contrapantl ac dwi'n meddwl os allan yn dweud i rhywun sydd yn siarad yn rhugl union yn Cymraeg um, mae'r alaw neu um, mae'r cyddoriaeth yn gwrth pwyntiedig. Felly, dwi'n meddwl mae'r uh, syniad yn, yn digon y glir i cyfathabu yr ystyr o beth yr ni'n eisiau i dweud. Oherwydd dyma'r peth sydd yn um, bwysig, um, mae'n angen rhaid i um, mynegu neu defnyddio y gar sydd yn gallu uh, mynegu yr ystyr yn y glir. Wedyn, gyda'r y gerau eraill sydd nid yn geiriau onomatopoeig neu yn geiriau sydd yn tarddu oddi wrth y Lladin neu Groeg, neu maen nhw'n antaddu oddi wrth y Lladin Groeg, ond nad ydym ni'n gwybod um, y geiriau Cymreig ar gyfer y uh, rhain. Felly, um, beth i'w wneud? Felly, er enghraifft, os dyn yn siarad ynglyn ar yr a deck of cards ac rydyn yn wedi dod o hyd o'r er, ten of clubs, sut i cyfieithu Deck of Cards ac hefyd y Ten of Clubs. Felly os nad ydyn eisiau i dweud rhywbeth fel deck o gardiau, oherwydd y mae hynny yn senio yn rhy Saethnegaidd, felly rydyn yn gallu defnyddio y gar fel y byrddnaid neu sibwrn o gardiau. Ond os nad ydyn ni'n gwybod y geiriau byrddnaid neu sibwrn neu Dulliad neu dull o gardiau beth i'w wneud wedyn, yn yr un modd os um, nad ydyn yn gwybod y mae'r uh, bastwn neu deg o bastwn y uh, tenaf clubs, uh, beth i'w wneud i gyfeithi deg o clubs i mewn i rhywbeth sydd yn ychydig yn llai Saesnigaidd. Felly yn y uh, sefyllfeydd uh, fel hyn, um, dwi'n meddwl uh, mae angen i ni i agaffa hunain ynglyn â'r yr holl am ancan o cyfathrebu

um, defnyddio y gar stryd um, yn traddodiadol a yma'r yr arferiad i um, achwenegu y uh, syllaf y tu flaen o'r stryd. Felly mae gyda ni yr y stryd ac hefyd yr un um, modd ar gyfer y storm. Mae gyda ni yr y storm, felly yr un yn gallu defnyddio hynny hefyd. Er enghraifft, pan ydyn ni eisiau dweud um, a deck of cards neu deck o cardiau, a sydd yn gallu dweud yr, yr deg o cardiau ar y bwrdd, neu mae'r y card hwn ar deg o y clwbs, rhywbeth fel hynny, i greu yr sain sydd yn ychydig yn llai Saesnigaidd, ond sydd yn dal yn cyfathrebu yr ystyr yn y glir. Mae heddiw, 2024, mis Awst y trydydd ar hugain. Mae'n hyn yr amser y chwarter munud i'r um, nawn, neu chwarter i nawn, ac mae'r heddiw y dydd Gwener. Felly, y pwnc fan yma yw, um, dwi'n eisiau i ddisgrifio yr game neu chwarae solitaire areithio arach um, sydd um, dwi'n wedi ei erthmygu heddiw. I mewn yn yr fedoedd o'r blaen, neu'r pynciau o'r blaen, Dwi'n wedi disgrifio o'r yr dou chwarae yym solitaire a'r eithrio. Y gyntaf o'r dyn yn disgrifio ynglyn â'r yr yy chwarae solitaire yr rhythm gwaith lle arnyn yn gallu dod o hyd o'r yr rhythm yn y gorffennol yn hap nam trwy'r edrych ar yr munud ar ôl yr awr neu yr awr nesaf ac wedyn oddi wrth hynny yn prifedi oddi wrth ein oed a'r nifer o flynyddoedd yn ôl ac wedyn i cyrraedd at yr blwyddyn benodedig. Felly, yn y flwyddyn hynny, rydyn ni'n gallu disgrifio y gwaith oedden yn gweithio arno fe. am y pryd hwnnw, ac wedyn rydyn yn gallu ateb y pum cwestiwn neu pum um, ofyn ynglyn am y gwaith. Yn gyntaf, er enghraifft, y cyntaf yw um, beth oedd y gwaith ac wedyn i ddisgrifio um, am y gwaith ac yr al um, gofyn yw um, sut um, oeddech chi yn dod o hyd o gwaith ac ar gyfer hyn rydyn gallu um, ateb trwy disgrifio um, yr holl um, proses neu cyfer gwaith um, os ni'n yn mynd trwyddo fe i dod o hyd o gwaith ac ar gyfer trydydd ydyn yn gallu um, ateb uh, neu rhoi yr ateb i'r um, gofyn

Dydd Las yn glin ar gwaith ac wedyn ar gyfer y pumed um, gofyn yr hyn a gallu rhoi yr disgrifiad ynglyn â beth oedd um, cyffroes ynglyn â gwaith. Felly, um, Dyma um, oedd y gyntaf um, chwarae solitaire a reithio yr hyn a gallu chwarae. Um, Ac wedyn ar gyfer yr ail, wrth ni'n yn disgrifio ynglyn â'r yr chwarae solitaire areithiol um, gyda'r enw o'r yr, um, disgynnell, neu disgynnellio, lle ydyn ni'n yn disgynnell oddi wrth awyren, awyren um, um, i'r rhyw ddinas neu tref, ac wedyn pan ydyn ni'n yn disgynnellio neu yn parasiwtio oddi wrth yr awyren, um, uwchben y tref neu dinas, a rhywun gallu um, treulio'r yr amser yn disgrifio yr, um, pob un um, manylion o'r um, tref neu dinas lle um, rhywun gallu eu canfod um, trafod a rhywun yn, yn treulio'r amser yn disgyn i'r dinas neu tref um, honno. Felly, uh, mae'r amcan o'r uh, um, dau chwarae hwn yw i um, treulio um, am leiaf uh, 15 munud yn siarad yn ddibaid ac um, di Petrus anglyn ar yr pynciau um, union yn y uh, chwaraeon hyn um, fel y uh, chwaraeon solitaire ac yn meddwl mae'r um, er, chwarae hwn yn hynod o gynorthwyol oherwydd um, dwi'n meddwl os ydych ni eisiau dod o hyd o'r uh, safon neu gwastadlun o, o rhygelder, mae angen i ni i ddefnyddio ac i ddefnyddio yr iaith yr holl amser bob dydd yn beneiddiol i gwneud yr iaith yn rhywbeth sydd yn ail angen i ni. Felly, os ydych chi'n gallu um, cywerio y corff i cywerio yr cof, corff neu y muscle memory i myneg ei hunain, felly um, dyma sut dwi'n meddwl yw y diffiniad o rhywun sydd yn rhugl sydd yn gallu siarad yn hollol yn anadnabyddus um, yn yr gweithrediad o siarad oherwydd mae pob peth wedi ei cofio i mewn yn ei uh, cycheru o'i gorff ac wedyn y mae'n en neu hun yn gallu siarad y holl amser yn an adbyddus i'r gweithrediad o siarad ond dim ond i ymprofi y profiad o'r er syniadau ac hefyd y meddyliau ac wedyn i drosglwyddo yr hynny i'r gwrandawyr. Felly dwi'n meddwl mae'r hynny y diffiniad o rhywun sydd yn um, rhugl, sef yn gallu siarad ac yn cyfathrebu yn hollol yn anadnabyddus i'r gostodiad o siarad. Felly, yn ytrach nag i fod yn adnabyddus o'r gereu neu gramedig neu beth bynnag, maen nhw'n holl amser yn cynnal yn eu gweledoliaeth daethau a'r uh, syniadau neu yn eu meddyliau syniadau ac hefyd um, uh, manylion o'r bethau yr hyn eisiau i cyfathrebu i'r eraill. Felly, yn ychwanegol i'r doi chwarae solitair ar eithio dyn wedi uh, crybwch o'r blaen, dwi'n eisiau i ychwanegu drydydd, ac mae'r hwn gyda'r enw Pimgar Hab Nam, a felly um, yn debygol i'r cyntaf, mae angen i ni i dod o'r rhywbeth am Hab Nam, um, yn y cyntaf lle um, a sy'n yn defnyddio yr amser i dod hyd o'r blwydd yn hapnam, nawr a sy'n yn unwaith eto yn um, defnyddio'r yr amser i dod hyd o'r y pum gar hapnam. A felly, um, er enghraifft, os ydych yn eisiau uh, i dod hyd o'r uh, uh, geriau, mae angen i ni i dod hyd o'r uh, llythrennau sydd yn um, cael eu cynnwys union yn yr geriau. A felly, sut wneud hynny? Felly, os ydyn ni'n edrych ar y uh, uh, cloch neu'r uh, oriawr, felly ydyn ni'n gallu dod hyd am o'r y cyntaf uh, llithren i mewn yn y gair trwy yn edrych ar y uh, munudau ar ôl neu i'r awr. Uh, felly, os mae'n hyn nawr, er efallai yn 20 munud ar ôl yr awr, felly mae gyda ni yr uh, am y genfed llythryn yn yr egwyddor. A felly, yr hyn gallu defnyddio yr egwyddor trydredodol, neu yr hyn gallu defnyddio yr egwyddor um, uh, lle dwi'n yn um, efallai um, yn ddu, y fyddai yn ychydig yn fwy cyfaddus ar gyfer yr um, chwaraeon fel hyn, lle ar hyn yn eisiau ei dod o hyd o'r uh, llythrennau uh, sydd yn um, unigryw yn y trach na defnyddio yr egwyddor gyda'r uh, dwbl llythrennau. A felly, Um, ar gyfer hyn, mae um, Orthin um, wedi ermergu yr egwyddor gyda'r enw, er enghraifft, um, yr sengl llythren egwyddor sydd yn mynd i'r uh, alaw o'r uh, oranges and lemons neu'r er, orennau a'r lemonau. Felly mae'r er egwyddor yn mynd fel hwn. A, B, ec, D, E, F, Ec, H, E, J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, U, Y. Felly os da chi'n sylwi, um, mae'r er egwyddor hwn yn cynnwys yr lithren J, ac dwi'n meddwl mae'r er lithren J um, yn ychydig yn bwysig oherwydd mae'n yn cael ei defnyddio um, yn aml i mewn, er enghraifft, yn y gerau fel um, Judah neu Jerusalem. Ac lleoedd eraill union yn y Beibl. Felly dwi'n meddwl yr hyn yn gallu um, um, defnyddio y llythryn J fan yma, ac hefyd mae'n yn gyfaddasu yn wych union yn yr egwyddor hwn, os nad ydy ei yn cynnwys y llythryn hwn, felly fe fyddai yr alaw ddim yn cydgymaru gyda'r er, lythrennau, felly roedd angen rheidol i cynnwys um, llythryn arall i cyfaddasu union yn yr alaw hwn. Dyma oedd y rheswm pam um, dywasais i i cynnwys yr llethren imiwn um, yn yr egwyddor hwn, oherwydd wrth ydyn yn defnyddio, er enghraifft, yr egwyddor um, safonol neu traduddiadol gyda'r uh, dwbl llethrynau fel um, A, B, ec, ech, D, edd, e, f, f, ec, ng, h, e, l, x, m, n, o, p, v, r, rhi, s, t, eth, i, u, y. Felly mae Yn y gwydr hynny, um, mae'r hynny yn cynnwys yr lithren edd, sef y dwbl D, ac mae'r um, hwn yn digwydd yn arferol pan yr ni'n yn defnyddio y treiglad meddal, ac hefyd yr un sefyllfa gyda'r lithren y singl L, mae'r hwn yn digwydd unwaith yn yr gerau pan ar yn arferol yr hyn yn defnyddio y treigliad meddal hefyd. Felly os yr hyn yn defnyddio rhyw fath o'r yr ermygiad neu dyfais i dod o hyd o'r llythrenau yn hapnam ac mae'r hynny yn syrthio ar llythrenau fel y single L neu y double D. Felly, um, Roedd hynny yn angen i efallai i ddadreglio y gar i ffurfio y gar priodol heb y tregliad. Felly, oherwydd y cymhlethdeb o hynny, dyma'r oedd yr rheswm pam um, dywysais i i canfod rhyw fodd arall i dod o hyd o'r uh, llythrennau Habnam. Felly dyma sut oedd ni'n yn gallu dod o hyd o'r yr egwyddor um, newydd gyda'r dim ond yr un ar hugain o llythrennau, sef yr un sydd yn mynd fel sydd yn mynd fel A, B, E, D, E, F, e, G, A, G, J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, U, Y. Felly i dychwelyd i'r yr sylwedd yym neu pwnc o'r yy sut rwy'n gallu dod o hyd o'r yr llythrennau yn Hab Nam. Felly ar gyfer y cyntaf llythren, os mae'n yn er enghraifft yn ugain munud ar ôl yr awr, neu ugain munud i'r awr nesaf, felly rydyn ni'n gallu dod o hyd o'r rhif u- yym ugain fel yr troed gyntaf, ac wedyn rydyn ni'n gallu yym trwy'r eg- egwyddor dod o hyd o'r ugainfed yym lythren, sef mae'n N, um, a lythren A, B, X, D, E, F, X, H, E, J, L, X, M, O, P, R, S, T, U, U, Y. Felly mae'r eiganfed lythren a lythren U, felly mae'r hwn y gyntaf lythren o'r gar neu geriau. Os mae'n un, er enghraifft, yr uh, chweched a'r hugain o'r munud ar ôl yr ar neu i'r ar nesaf, Felly, oherwydd um, mae yna dim ond yr un ar hugain um, o lyffrennau sydd wedyn i'w wneud, Felly, yr yn gallu tynnu yr rhif um, 1 ar hugain oddi wrth, er enghraifft, yr uh, rhif 6 ar hugain ac yn cyrraedd at yr rhif 5. Felly, gyda'r rhif 5, mae'n hwn yn rhoi y llythryn A, B, X, D, E y llythryn E. Dyma'r llythryn a gefr y cyntaf llythryn i mewn yn yr gair. Ar ôl hynny, um, ar yn gallu dod hyd o'r er, llythryn arall um, trwy defnyddio'r er, ar, y nifer o'r ar. Felly, os mae'n nen, er enghraifft, um, deg o gloch, felly yr hyn a gallu um, defnyddio y degfed ar i mewn yn y egwyddor, sef A, B, X, D, E, F, X, H, E, J, J. Felly, um, oherwydd um, mae'r J a'r llythren sydd yn ddim yn bodoli yn aml union yn yr iaith Gymraeg, felly yr hyn yn gallu um, dewis yr llythren nesaf, sef L. Felly, ar gyfer um, ein geriau Union yn yr enghraifft hwn, mae gyda ni yr un wedi dod o hyd o'r gyntaf lythryn sef U ac yr un yn gallu dod o hyd o'r yr ail lythryn sef L. Felly, um, y traed nesaf yw i dewis y pum gar a sydd yn gyntaf yn dechrau gyda'r lythryn U ac yn cynnwys union yn y fe y lythryn L. Felly, oherwydd mae'r geres yn dechrau gyda'r lythryn O yn cael eu treclyd um, union yn y treclad meddal a rydyn gallu acwnegu yr uh, lithren eg diflaen o'r lithren u sef a rydyn gallu dadreglio yr gar hwn felly a rydyn gallu um, dod o hyd o'r y pum gair a sydd yn, yn dechrau gyda'r lithren neu eg u ac yn cynnwys y lithren L. Felly, um, gyda ni yr uh, geriau er enghraifft, gwelod. Felly dwi'n meddwl, um, os ydyn eisiau treulio amser yn um, disgrifio neu yn trafodi ynglyn â'r geru um, hyn, mae angen y geru hyn i fod yn enwau yn y trach na'r berfau neu ansodderu ac yn y blaen. Felly os ydyn ni'n gallu um, meddwl am y pum a gair um, sydd yn unig yn enwau, mae gyda ni y gwelod, y cyntaf gair, gweledigaeth a gefr yr ail air, gwach

ac yn gallu um, dechrau gyda'r y gar gwelod, felly ac yn gallu um, um, tyfodi ynglyn â uh, ein hoff gwelod, er enghraifft, beth ydy ein hoff gwelod. Felly ac yn gallu um, disgrifio am yr uh, ein hoff gwelod yw y lle imiwn yn ein gardd ni, um, ar y gwelod o'r gardd, mae fan yna'r uh, llwyn neu um, hyfryd a mae gyda ni y llwynnau neu a, a sydd yn um, gysgodiedig oherwydd yn y haf mae'n yn hyfryd i er enghraifft um, i mynd fan yna oherwydd mae'n yn um, gysgodiedig oedd mae'n yn um, tymor poeth ac um, mae'n hyn yn tyfu um, yn gordyfu ar y moment gyda'r uh, glas wellt o, felly mae'n angen i'w um, torri y glas gwellt fan yna ac hefyd i um, ysgyrchu yr llwyn fan yna hefyd ac rydyn ni'n gallu manylu ynglyn â'r uh, blodeoedd sydd yn tyfu i mewn yn yr ardal fan yna. Felly dyna'r un enghraifft o'r uh, gwelod. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu symud i'r gar nesaf ar ôl um, uh, cyflawni y gyntaf um, trafodi ynglyn â'r gyntaf gar ac wedyn ar gyfer yr ail gar, sef gweledigaeth, rydyn ni'n gallu disgrifio ynglyn am ein um, gweledigaethau ar gyfer y beth rydyn ni eisiau um, i cwblhau yn, yn y gwaith, yn, yn y wythnos gyfredol ac yn y blaen, ac yn y blaen. Felly rydyn ni'n gallu um, barhau fel hyn hyd at yr uh, 15 munud ac drwy gwneud hyn, uh, rydyn ni'n yn chwarae yr uh, chwarae solitaire amreithiol. A thrwy hynny, pan ydych chi'n gallu chwarae yr chwarae hyn, ydych chi'n gallu treulio amser

Wedyn fan yma, dwi'n meddwl mae'n un dedfrywiol iawn neu cynhwyol um, i ni um, i atgoffa fy hunain o'r um, geirfa union yn Gymraeg i um, amroi rhanbarth yn y fideo um, y defnyddiwr um, hwn um, amroiwyd um, i'r um, eirfa. Felly, um, ynglyn â'r geiriau union yn yr eirfa heddiw, um, dwi'n eisiau i ychwanegu a gar calaf a gefr straw os ydyn ni eisiau i yym yfed yym diod trwy'r yr straw ydyn ni yn gallu defnyddio y gair calaf sydd yn cyfeirio at y paladr neu y bôn o'r yr ŷd neu o'r yym glaswellt felly ydyn ni'n gallu yfed y diod trwy'r calaf, ec-a-l-a-f, Ac wedyn am i'r gair nesaf, am os yr ydyn ni eisiau i sortio rhywbeth, fel er enghraifft yr ydyn am ddefnyddio rhyw fath o offeren i sortio yr rhestr o'r enwau neu yym geiriau i mewn yn y rhestr, yr ydyn yn gallu defnyddio y gair i ddedoli, i sortio, i drefnu yn y drefn neu i gymharu. Ac hefyd os yr ydyn am ar gyfer y trydydd gair, os yr ydyn eisiau i trwsio rhyw fath o wall union yn yr cymwysiad neu'r ap yr rydyn yn gallu defnyddio ar gyfer y debygio yr rydyn yn gallu defnyddio y gair cymhlethdod datbygio datbygio di a di ef y eg i o ac wedyn os yr rydyn yn coginio ar gyfer pedwerydd gair os mae ni yn gy y hylif oddi wrth y cig fel yr rydyn yn coginio y berwi y cig iâ neu um, cic eidion neu cic moch um, neu cic um, beth bynnag i mewn yn y pot. Um, Mae'r rhellef um, sydd yn saethu yn ei galw broth. Um, yn Cymraeg mae'n yn isgell, I-S-G-E-L-L, isgell. Felly mae rhywun yn gallu um, gwneud y cawl oddi wrth yr isgell.

yw potes, am i gwneud y cawl potes oddi wrth yr isgell, oddi wrth y cig gerwyd, yr tryloyw, tryloyw, TRY loyw, sydd yn cyfeirio at y Saesneg transparent, ac wedyn mae gyda ni y gair tryloychol, sydd yn cyfeirio at y Saesneg translucent, ac wedyn mae gyda ni y gair Lled Clir, sydd dwyn y meddwl yn dod i ddwrth yr geiriau 'lled' ac wedyn 'clir', sydd unwaith eto yn cyfeirio at y Saesneg 'translucent', ac wedyn os rydyn ni eisiau i dweud 'charcoal' yn Gymraeg, mae'r gair 'golosg', G-o-l-o-s-g, golosg, ac hefyd rydyn ni'n gallu defnyddio gair arall, sef Machwydd, Machwydd, M-A-double-L-W-Y-D-D. Os ydyn ni eisiau i ddweud yym steipl, mae'r gair yn Gymraeg hem, H-E-M, felly os mae gyda ni staples yn y lluosogrwydd, ydyn ni'n gallu defnyddio y lluosog hemiau, ac wedyn os ydyn ni eisiau gwneud y gweithrediad o i steiplio, ydyn ni'n gallu defnyddio y gair hemio. Wedyn ar gyfer gair arall ar gyfer y steipl, rydyn yn gallu defnyddio y gair ystwffwl, Y-S-T-W-F-F-W-L, yn y lluosog, mae'n yn dod yn ystyffle, Y-S-T-Y-W-F-F-W-L-A-E, ac wedyn os rydyn yn eisiau i ddefnyddio yr ferf i ddisgrifio y cysylltiad o'r steiplio, rydyn yn gallu defnyddio ystwffli, Y-S-T-Y-W-F-F-W-L-Y. Ysgynyddiadur neu ysgynyddiaron, felly beth ydy'r y ysgynyddiaron? Felly mae'r hyn yr escalators, felly wedyn mae gyda ni yr gar a pwyseddu. Os ydyn ni'n eisiau i dweud mae'r hynny yn pressurise rhywbeth, ydyn yn cael ein pressurised i wneud rhywbeth, felly ydyn yn cael ein pwyseddwyd i wneud rhywbeth, p pwyseddu, to pressurise. Ac wedyn, um, os ydyn eisiau i dweud uh, mae'r hwn yr version o rhyw llyfr neu

Ac wedi mag ar gyfer yr furf ddisgyn, DEWLYN, eg, DEWLYNG, to issue, mae'r y ferf hwn, ddisgyn, yn rhoi yr enw disgyngiad. Wedyn, mae gyda ni y ferf um, dellio, dellio, sydd yn y rhoi neu um, sydd yn ystyn yr dail newydd oddi wrth y cangen, i dellio oddi wrth y cangen, mae'r y dail yn dellio oddi wrth y cangen, to sprout. Ac wedyn, mae gyda ni ar gad, pry, pry, p-r-u-y, a felly, os ydyn nhw eisiau i cyfer at rhyw fath o asiant sydd yn gweithro, gweithio fel yr asiant neu agent o rywbeth neu rhywun, ydyn nhw'n gallu dweud mai'r person hynny, y pry, o rhywun, ac os yr hyn eisiau defnyddio y llwythogledd ac yr hyn yn gallu dweud mae'r prion hynny yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, mae'r yr agents um, hynny yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, yr yn gallu defnyddio y gair uh, gweithredwr, gweithredwr, oddi wrth yr enw gweithred, mae'r y gweithredwr yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, mae'r yr agent yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, neu y gweithredwyr,

Trychinol. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn, dwi'n gobeithio y dach chi wedi mwynhau ac yn ein darganfod yn ddefnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl!